Immersion totale dins l'occitan amb un ducho lingüistic organizat per un còl d'animatu du costat de Sant Ipolit du Fòrt dins Gard. Seguirèss la mièja jornada consacrada a la tematica de l'olivier, D'en premier a Sant Ipolit e me dus atalhè lo matin per s'espremir e aprene de vocabulari. Pièi èm une visita de l'entrepresa Oléicole Barthelemy a Montolieu. I anem! Non vos prepause de jogar, de jogar a cercar un oliva. L'avètz vist? Se ieu que la faguère, es polido qu'es res de dire. Aquela oliva es amagada. Donc, se va escondre darrier una carta. E vosautres, la vòstra tòca es de trapar l'oliva. Donc, vau pausar de cartètas sus la taula. Donc, a la debut, vos prepausei ieu d'amagar la... vau amagar aquel livre. Per exemple, s'amague a lo livre darrier aquela cartèta. Bon, anatz demandar. I a ges de constrénher. Despausar la question que voles. Es que lo live es amagat darrier una cart onte i a un parpalho? Vos vau dire non. Donc, anam virar totas las cartas onte i a un parpalho. Comprenètz lo principi? Ficam un autre. Puèi un autre va demandar es que lo live es amagat darrier Lo solelh. Un oliu, un pro, darrier lo solelh, un cartet ont i a lo solelh. Donc ieu, se me remente que l'ai fotut aquí, per quinze a les de causa qu'arribe, dirai, non, i a pas lo solelh, donc anam virar, nana, nana, nana, totas las cartes ont i a lo solelh, puèi on continua fins al moment que se trapa l'oliva. Es que l'oliva es darrier una carta ont se tròba un auselh. Merci. Non. D'on me podés ajudar? Es pas darrier un... Los aucèls sauto, es pas darrier... Te cal pas enganar aquí, eh? Vas amagar lo livre se vòls. Uf! Bon, per que fa ton virar lo jo. E vos prepausa de... de... de parlar un... de pausar de questiu e d'emplegar lo liu e pas que lo liu.

Torna entès ni non es pas negre es pas verde es torna entès son avaira avaira se dis vaira olivos vaira lo rasic en cambio de color vaira E a lo livo tanben quand passa del verd al negre on dis que vaira. Vaira. Doncos lo livo es a vaira e per tu un olivo qu'es a vaira es aquel un pauc violeta. Violeta. Violeta. Oi. La responsa es ò. Deu virar çò qu'es pas a vaira. Çò qu'es pas a de olivos vairantos. Vairantos. Alara los bancs de lenga a la debut son nascuts fa 4 ans e a la debut era l'idèi es venguda en seguida d'un cors de lenga qu'avèm assajat de montar fa 4 ans amb l'Escòla dels Arts Vius que se dis EAV a Sant Ipolit del Fòrt e i aviá a l'epòca l'envèja a l'EAV de trabalhar sus la lenga d'un biais mai sarrat de la lenga e de l'emplec, de son emplec. Donc avèm cambiat de dralha e sèm partits sus una prepausicion de banc de lenga qu'èra una causa fòrça diferenta que fasián un còp pel trimèstre. L'idèia èra de pas far un cors, mas de far un moment ont lo mond ausís ula lenga e la pòdua emplegar, se s'an lo biais, se se pòdua parlar. E l'idèia es de parlar pas qu'en occitan, Tota la matinada, tota la jornada, la matinada la disèm una ducha, la jornada la disèm un banh, e de se far comprene pel monde. Coma avèm aculhit de monde d'un nivèl fòrça diferent, l'idèia es de pas far fugir lo monde que parlo pas. Donc cada còp que comprenes pas quicòm, la consigna es de ho dire sul pic e as nosautres de nos despatulhar per far comprene e. E per a ajudar aquò fasèm, sent de l'accion, fasèm de jòc, fasèm de practica, fasèm de causa, mas es l'implicacion del mond e son biais de de s'escampar dins la de la compreneson coma de la practica de la lenga qu'es en jòc dins lo banc de lenga. L'arbre es l'olivier o l'oliu Lo fruch es l'oliva e lo produch de l'oliva es l'òli. Es partit d'òli o de d'oliu e après per derivacion tot aquò. Donc es una una foncion sacrada de l'òli per onchar lo monde, i fai d'un sign religiós. Es una causa anciana.

Totes las bèstias que podèt. Que podió recuperar. Que podió recuperar, los grandes, los pichòts, tot aquel monde dins de lo batèl. E lo batèl èra sus la. Sus l'aiga. Puèi qu'an vist lo laucèl embe la un picho ramèl de d'oliva d'oliu d'oliu dins tèrra tèrra vòl dire que i aviá una tèrra. Ara sèm pas a la ducha que se deban cada mes, perqué se sèn avisat que pel monde que parlo pas, que que son empènr per comprèn la sortida del banh, lo monde dèro crebar. D'on se'n passa quicòm de mai cortet qu'es la ducha, per exemple, per coma aqueste matí, se recampam a nòu ora, fins a nòu ora e mièja i a un dejunar e un moment de blaguèt informal, lo monde se present o se coneis, pei son de talhier, de matí i avié dos talhier de previst, lo primièr un jòc, un jòc que permet al monde de parlar sen presa de risc tròp tròp dura, perque's una causa collectiva, parlar davant los autres, E mai per d'adult es mal aisit, donc per un jòc aisit, onte fin finau a la debut del jòc lo lexic e lo biais de pausar la question, per quand cercavi un oliva aqueste matí èra una enquèsta terribla, la tòca es d'ajudar lo monde a s'escampar en lenga, a i anar, e mai se i a de deco se'n fotent, cal començar e cal de deco per aprene. Donc es partit sus aquò. Pièi lo segond talhièr, o puslèu un talhièr tanben actiu pel monde, perque èra l'idèia de sortir çò que sabèm sus l'oliu e sus l'emplec de l'olivier, de las olivas, mas tanben sus l'istòria de l'olivier, sus çò que representa de la nòstra cultura, de la civilizacion. E donc avèm trabalhat sus aquò. Pièi sèm partit a Montoliu, perque uèi la tematica èra a l'entorn de l'oliva.

Al que ten dempuèi quauques annada mes son pair, ara debut en part un cinquantena d'olius o d'olivier, e pau a chapau van espandir aquera fai e van aver l'idèia de ne far quicò. Dins aquel molí, la familha Barthelemy fa son òli pròpre, mas tanben pren las olivas que son portado per demonde dens de fòra, qu'an fach sa cuilhida. Se portàs un centenat de quilò, aquí aurès l'òli de la vòstra. Proprietat. En dejús d'un centenar de quilò, de quilò es una mèscla qu'es prepausada. Cal pesar a la debut çò qu'arriba, puèi se son recampadas las olivas. De no caissas. Donc aquò on va, se va versar, se va far tombar aquel cais dins una maquina. Parlèt del ventilator per netejar e parlèt mai un subartelemier de la temperatura, perque aquò va passar. dins un nomeno de bassin d'aiga onte la temperatura deu se ten a l'entorn de 27 grases. Es fòrça important la temperatura perque se que non, aquò cambia las afaisas. Donc cal netejar e cal totjorn començar lo trabalh per çò qu'es de bio e puèi çò qu'es dit de convencional o çò que lo monde ditz ja de tradicional mas que l'es pas, eh, qu'en final aques estat un quicòm mai. E donc òc contunho son camí amb un viz que a m'era vist que coneissenti las cavas cooperative en poder le designar Roc, aquero viz que mena las olivas del costat del laboratòri e ara anam anar dintra de lo laboratòri. Aves era quina, aquí es la lo centre a fer la debuta del procès de la fabricacion. I a dos causas. Primièr aquip, las olivos son triçados, tot lo limon, la pèl e l'òs, afèi lo clòrch, tot çò que vogèis. Aquò te fai una pasta que tomba aquip dins dos bacs per mesclar. Cal mesclar una miègjora o mens per dire de rompre las cellulos que tènon, las cellulos que cabisso, que tènon l'òli. de dins. E doncas una viatjora permet de de separar ja d'una cèrta manièra lo ròtlli del deman de la pasta e de facilitar çò que çò qu'arribarà après. Doncas aquela mescla mescla son idèia es d'esputir encara mai çò qu'es estat trissat ja per le broyeur e après se'n passarà a la prensa. Aquela pasta es mantenguda a 27 grases, pas mai, Perqué es la condicion per aver l'appellation òli verge d'olivièr prensat a freg, qu'es una marca o una indicacion de negòci. S'ònt cau fomar la pasta, ònt pòt tirar mai d'òli, mas las qualitats o la qualitat d'aquel òli cau fat es diferenta de la qualitat de l'òli prensat a freg.

E de lòi. E fin finala i aurà un full de causas d'escampar e se vei darrier aquela fenèstra, es una pasta d'un libre qu'es d'escampar. Per astre i a de car a bord e a l'entorn, donc es emplegat per enriquesir la tèrra que es a l'entorn, mas fin finala i a de monde qu'an pas que çò en bestiar mai tot aquela causa que cal trachar perqué fin finala per qu'an capitas de tèlher un 120 Tunos, d'olivas, a la debu a l'entrada de Tombolí, te cal te preotocupar de la de les 105 tunos que que ne faràs pas res, que fan pas faire d'òli aquí. Donc la la sortida de l'òli que se passa per aquela canèla, la l'òli es recuperat, passa dins un bac, e mai en un moment lo monde se van recuperar per aquel qu'amies aquí, eh, son òli e lo tornar a son ostau.

Nòste duc de leng es acabat. Un grammaci is animato e a l'entreprés so Barthelemy de nos aver aculhi per lo reportatge. Se siás interessat per aquelis animacion, contactas la còl e me les entresigne seguent per conéisser lis autri dato d'aquest an. E se volètz tanben seguir de curs de leng dins li locau de l'Escòl dis Arts Viu a Sant Ipolit Dufòrt, vaquí li coordonada.